Ӕвӕдза цас ӕмбисонды хӕзнатӕ хъахъхъӕнынц мингай азты дӕргъы Иры урссӕр къӕдзӕхтӕ. Фыццаджыдӕр, нӕ хыхбӕсты у табуйаг уӕлӕрвтимӕ баст уаз бынат. Иннӕмӕй у сыгъдӕг ӕмӕ фӕрнӕйдзаг. Уымӕн ӕмӕ дзы фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ цардысты ӕмбисонды уӕздан ӕмӕ кувӕг адӕм. Уымӕй уӕлдай Ирыстон хъӕздыг у сыгъдӕгдӕттӕ, суӕрттӕ, суадӕттӕ, сойджын уыгӕрдӕнтӕ, бӕркадджын хъӕдтӕ, фос хизӕнтӕ ӕмӕ хуымзӕххытӕй. Уыдон сты лӕг кӕмӕй пайда кӕна, ӕмӕ йӕ цӕст кӕй уыны, уыцы хӕрзтӕ. Фӕлӕ ма чи зоны, цас хъӕздыгдзинӕдтӕ ис ӕмбӕхст нӕ бӕрзонд хӕхтӕн сӕ хуылфы. Хуымӕтӕджы нӕ уыдысты Ирыстоны алы кӕмтты суанг дард незаманты згъӕр куыстон арт цӕстытӕ, доны фарсы, зӕрӕмӕджы, Тлийы, Хъобаны, Садоны ӕмӕ ӕндӕр рӕтты. Мин фарӕссӕдӕ дыууадӕсӕм азы ахуыргондым ӕфсӕддон Темырханты Сослан афтӕ фыста: Рагон Иры бӕрзонд культурӕйы дзаумӕттӕй рагондӕртӕ Европӕйы нӕ разынд. Европӕйы куы нӕма сывзӕрд нӕдӕр этрускты, нӕдӕр гректы культурӕ, уӕддӕр Ирмӕ сӕвзӕрд рухсхӕссӕг фидауцгӕнӕг культурӕ. Дунейы адӕмты абоны онг дис ӕфтауынц нӕ рагфыдӕлты къухӕй конд ӕмбисонды рӕсугъд бронзӕ, сыгъзӕрин ӕмӕ ӕвзист дзаума. Ирыстоны хӕхтӕ ӕргом кодтой нӕ фыдӕлтӕн сӕ вӕрӕнтӕ, ӕмӕ уыдонӕн зындгонд уыдысты зынаргъ згъӕрты ӕмӕ алыгъуызон дурты гуырӕнтӕ, нӕ хӕххон кӕмтты. Уыцы рагон цымыдисаг, бӕркадхӕссӕг, Хуыцауӕй арфӕгонд бынӕттӕй иу у Уӕлладжыр. Ацы ӕвӕджиау рӕсугъд дзаума ссардӕуыд археологон куыстыты рӕстӕг. Мин фарассӕдӕ стай ӕвдӕм дыууӕ мин дыккӕгӕм фарӕстӕм уасты Уӕллаг Садоны, Аланты рагон уӕлмӕрдты уӕлгъӕуы ахуыргӕндтӕ куыд сбӕрӕг кодтой, афтӕмӕй уыдон хауынц Ӕвдӕм-ӕстӕм ӕнустӕм ӕмӕ арызт сты бынӕттон ӕрмӕгӕй. Пайда кодтой ацы бӕркӕдтӕй ирон адӕм Ос-Бӕгъатыры дуджы дӕр. Фӕстӕдӕр Ирыстон куы баиу ис Уӕрӕсеимӕ, уӕд Садоны мин ассӕдӕ цыппор ӕртыккӕгӕм азы ӕрзӕтӕй фыццаг амал кӕнын райдыдта бердзенаг Спиридон Чекалов. Паддзахы хицауад куы базыдтой, Иры хӕхты бирӕ ис ӕвзисты мӕзды, уӕд сфӕнд кодтой уым стыр куыстуат саразын. Ӕрӕрвыстой садонмӕ Уӕрӕсейы алы кӕрӕттӕй бирӕ хъазайраг зӕхкусджыты. Мин ӕссӕдӕ науӕсфӕндзӕм азы та ӕрзӕт къахӕнтӕ радтой бельгиаг капиталисттӕн ӕхсай азы ӕмгъуыдмӕ. Ӕмӕ дзы мин фарассӕдӕ дыккӕгӕм азы уыдис астсӕдӕ кусӕджы. Афтӕмӕй азӕй азмӕ сӕ нымӕц фылдӕрӕй фылдӕр кодта Садонский Свинцово-цинковый комбинат, зӕгъгӕ, ацы ном зындгонд уыд ӕнӕхъӕн Советон Цӕдисы. Ӕрмӕст сджыды уыцы рӕстӕджы уыдис иуӕндӕс мин цӕрӕджы. Мингай кусӕг адӕм цардысты Мызуры, Садоны, Галоны, Холысты. Фӕлӕ шахтӕ ӕхгӕд ӕрцыд рацарӕзты рӕстӕг. Ӕмӕ адӕм фӕйнӕрдӕм цӕуын райдыдтой. Уый фӕстӕ та дыууӕ мин куы дыккӕгӕм азы Садонымӕ галоны ӕрцыд стыр ӕрдзон фыдбылыз. Тӕрккъӕвдаты фӕстӕ ӕхсӕвы раивылд Садоны дон. Ӕмӕ рагуылф кодта уым дӕлӕмӕ комы, йӕ фӕндагыл хъӕуы уынгтӕ, хидтӕ ӕмӕ хӕдзӕрттӕ пырх кӕнгӕйӕ. Ивылд дон йемӕ ласта дуртӕ ӕмӕ змис, ӕмӕ уыдонӕй дзаг кодта хӕдзӕртты фыццаг уӕладзгуытӕ. Афтӕмӕй кӕддӕры рӕсугъд, бӕркадджын хъӕу, бирӕ адӕмты райгуырӕн зӕхх, иунӕг бонмӕ фестад зӕрдӕмӕгуыргӕнӕг кӕуинаг дзӕгъӕл бӕстӕ. Йӕ цӕрджытӕ алыгъдысты Ирыстон алы кӕрӕттӕм. Фӕлӕ цымӕ цӕмӕн бамынӕг ныр царды арт кӕддӕры адӕмы арӕхсадоны? Цӕмӕн ӕрлӕууыд йӕ куыстӕй ахӕм егъау, хъомысджын, ӕрзӕткъахӕн куыстуат. Кӕд дзы ӕгъатыр ӕрдзон фыдбылыз кӕй рцыд, уымӕн дӕр аххосаг уыдис. Хӕхты бӕркӕдтӕ адӕм ӕнӕвгъауӕй кӕй ихсийын кодтой, уый. Уымӕн ӕмӕ Ирыстоны табуйаг хӕхбӕсты архайын ӕмбӕлы ӕрмӕст нымд кӕнгӕйӕ, арӕхстгай. Ӕвӕдза, уӕддӕр куыд ис ферох кӕнӕн фыдыуӕзӕг? Куыд адджын сты ирон лӕгӕн канд йӕхӕдӕг кӕм райгуырдис, уыцы зӕхх нӕ, фӕлӕ ма йӕ фыд, йӕ хӕдзарвӕндаг, йӕ мыггаг кӕцӕй рацӕугӕ сты, уыцы бынӕттӕ. Ацы хъуыдытыл нӕ бафтыдтой нӕ абоны равдысты архайджытӕ, Садоны ӕмӕ рагон хъӕу Тыхамоны байзӕддӕгтӕ. Садоны мӕсджыды хсӕн бӕрзонд рагъыл уыдис кӕддӕр хъӕу Тыхамон. Сӕ фыдуӕзӕгмӕ цӕугӕйӕ Бесолты, Гасынты мыггаджы минӕвӕрттӕ ӕнӕмӕнг ӕрлӕууынц сӕ фыдӕлтӕ кӕмӕ куывтой, уыцы дзуары бын. Сӕхи йыл бафӕдзӕхсынц ӕмӕ араст вӕййынц дарддӕр. Хъӕу Тыхамоны бынаты ма абон ис ӕрмӕст ацы рагон мӕсыг. Бесолтӕ хонынц ӕвддӕсӕм ӕнусы арӕзтыл. Фӕлӕ, ӕвӕццӕгӕн, уый у бирӕ рагондӕр, уымӕн ӕмӕ ам Рагон заманты бӕлвырддӕр та ӕхсӕзӕм-ӕстӕм ӕнусты цардысты алантӕ ӕмӕ йыл бӕрӕг дары уыдоны ӕрмдзӕф. Тӕтӕры ныббырсты фӕстӕ та дзы фыццаг ӕрцардысты Бесоты мыггаг.
Пердхамонӕй цӕмӕн схуыдтой, ой, ӕз зонгӕ нӕ кӕнын, стӕй, фӕлӕ йӕ ныхасмӕ гӕсгӕ тых амоны, ома хъарудӕмимӕ йӕм уый тыххӕй цӕрыс, ахӕм зынвадат у, ӕви нӕ? Ӕмӕ афтӕ йӕ схуыдтой ацы хъӕу нӕ фыдӕлтӕ. Ӕмӕ дзы фыццаг ӕрбынат кодтой Бесотӕ. Стӕй дзы рацыдис рӕстӕг ӕмӕ ардӕм куыстмӕ цӕуын байдыдтой ӕмӕ дзы гӕбыстӕ ӕрбацыдысты уӕртӕ Куырттаты комӕй. Хъайыртӕ дӕр хӕм ӕрцардысты хъайыртӕ. Мӕнӕ ацы Тхамоны. Стӕй Фӕстагмӕ, фӕстагмӕ ӕрбынат дзы кодтой цыдатӕ. Ӕрбафтыдысты уыдон дӕлӕ кабардӕйӕ. Куыд ӕрбафтыдысты, уый дӕр дын зӕгъдзынӕн. Ӕр, ӕз ӕй куыд фехъуыстон, афтӕмӕй. Жан. Бесолтӕй уыди брахъ, сӕрӕн ахӕм йӕ домбай лӕппу. Мӕ уӕлӕ уӕллаг коймаг йын уыди кӕнгӕ ӕфсымӕр Баделатӕй Баде хуынди. Мӕ хиодон дыууӕйӕ Иу ацыдысты дӕлӕ, уӕд лӕгдзинад нӕ уыди мӕнӕ фос ратӕрын бакӕнынӕ. Мӕ уырдӕм лӕдцыдысты мӕ ратардтой фос, цыдӕр хъӕзныг лӕджы фос ратардтой. Фу, набег нӕ ракодтой. О кӕсӕджы. Ӕмӕ уырдыгӕй куы раздысты, уӕд фыййӕуттимӕ ӕрбаздысты. Фыййӕуттимӕ. Мӕ уыцы фыййӕуттӕ систы уыдонӕн Мӕн ӕм бынӕттӕ скодтой, ома уым куы баззадаиккой, сӕ чи уыди, сӕ кънйаз, сӕ хицау, уый сӕм маст кодтаид, ӕвӕццӕгӕн фхӕргӕ, маргӕ дӕр дзы акодтаид. Ӕмӕ ам баззадысты сӕр. Цыдатӕ сты нӕ, фӕлӕ се рдӕг Бесолтан ныффыстой. Ам хӕдзӕрттӕ уыди сӕр-сӕр бинонтӕ, бинонтӕ иу сӕдӕ, йӕ фылдӕр сӕдӕ ӕмӕ ссӕдз афтӕ куыддӕр уыдысты. Уый фӕстӕ мӕнӕ куырӕйттӕм ивын байдыдтой революци, размӕ дӕр уже дӕлӕ доны былмӕ ивын байдтой. Мӕнмӕ уым куысттӕ нӕ цыдысты дӕле. Еде, садоны шахтӕтӕ нӕ байгом ис. Мӕ уӕд уырдӕм ивын байдыдтой, хӕстӕгдӕр цӕмӕй уой. Ӕндӕр йӕ ардыгӕй садонмӕ куы ныццӕуай, фӕстӕмӕ куы суай, уӕддӕр уже фӕллад у, лӕг цыма бакусдзӕн.
Ирон лӕгӕн йӕ царды фӕндаг йафта ӕмӕ ӕнӕ фыдӕлты уӕзӕгӕй, ӕнӕ бӕстӕйӕ у ӕнӕ базармаргъау, ӕнӕ бындур агъуыстау. Ерманӕн мӕсыг и цур бадын, нӕ фыдӕлты мӕсыг. Ӕмӕ йӕ уымӕн бындур куы нӕ сӕвӕрдтаиккой, уӕд уӕле уӕлдӕфы дуртӕвӕрӕн нӕ уыди, цартӕфты у. Мӕ мах дӕр мӕнӕ кӕстӕртӕ чи сты Бесолы фыртты цот. Бесолӕн та ауыдис авд фырты. Ӕмӕ уӕдон рантыстысты иу ӕхсӕзсӕдз азы размӕ Уӕлладжыры Уӕртӕ Хъӕрийы хох кувӕндон кӕй хонцевдӕл базыр хох урсдоны.
Таурӕгътӕм гӕсгӕ Бесолтӕ сты Ос-Бӕгъатыры байзӕддӕгтӕ. Бесол уыдис Къусӕгоны фырт Цъӕхилы фырты фырт. Уыдон ӕрцардысты Тыхамон ӕмӕ Садоны ӕхсӕрдӕсӕм ӕнусы фӕстӕ. Мин ассӕдӕ фӕндзайӕм азы Бесолты рахицӕн ис иу лӕг, Арсӕг. Ӕмӕ уымӕй рацыдис Арсӕгты мыггаг. Ӕнудӕсӕмӕнусы райдианы Дӕллаг Садоны Бесолтӕй иу хӕдзары бинонтӕ емынӕйӕ фесӕфтысты. Удыгасӕй ма дзы баззад иунӕг ӕртӕазыккон лӕппу. Ӕмӕ уымӕй, ӕгас у зӕгъгӕ куыд загътой, афтӕ куыд схъомыл ис, уӕд дзы Гасынты мыггаг равзӕрд. Фӕстӕдӕр Гасынтӕ ӕмӕ Арсӕгтӕ Алыгъдысты хивон ӕфцӕгыл Уӕллаг коммӕ ӕмӕ ӕрцардысты Гӕлиаты хъӕуы. Тыхамоны хъӕубӕстӕ кӕрӕдзиимӕ кодтой тынг ӕнгом цард. Зынвадат хӕххон хъӕуы ӕнӕкӕрӕдзи ххуыс фӕцӕрӕн кӕм уыдис. Ӕмӕ архайдтой ӕрдзы ӕмӕ царды зынтӕн иумӕ ныхкъуырд дӕттын. Никуы сӕ уыд рох сӕ зӕхх дзуарджын бӕстӕ кӕй у, уый дӕр. Архайдтой Хуыцауы бын сыгъдӕг ӕмӕ рӕстӕй цӕрын.
Тхамон у. Нӕ рагфыдоты уӕзӕг у, табуйаг бынат у. Уый мӕнӕ зарӕджы дӕр и. Нӕ рагфыдотӕй, дам, уӕзӕг ӕнусмӕ цӕрӕд, нӕ рагфыдоты уӕзӕгӕй арт фӕздӕг кӕдфӕндыдӕр цӕуӕд. Мӕ лӕг йе ргом бонӕй уыддӕр кӕмдӕр куыста агурӕг ацӕуы гыцъу дарддӕр, фӕлӕ лӕстӕ куыд цӕуынц, куыд зӕронд кӕны, афтӕ зӕгъӕм. Афтӕ фӕстӕмӕ дӕр ивазы, йӕ рагфыдӕлтӕ кӕм райгырдысты, фыдӕлты уызӕгмӕ фӕстӕмӕ ивазы. Гъемӕ рдӕбон дӕр ма нӕ дзырдтон, ердӕрӕй зӕгъын, раджы заман Бельги куы рбацыдысты ардӕм, уӕд бавнӕлдтой хъӕд калынмӕ, цъайрагъы, Шахтӕтӕм сӕ хъуыди хъӕдӕрмӕг, майтау дзуарджын ком. Мӕ сӕ ныр рагфыдӕлтӕ сыстадысты хъӕутӕ. Мӕ сӕ нал бауагътой. Уыцы митӕ кӕнын. Хъыгагӕн, абон дӕлӕ схизӕны уӕгъдӕгӕй федтат, грабилгӕтӕ скодтой. Ӕрдз фӕлдахынц, сфӕйлыдтой йӕ. Мӕ йӕ иуынӕг нӕй. Иу лӕг ахӕм зӕгъӕг нӕй, цы кусут сымах? Мӕ мах нӕ рагфыдӕлты кад сафгӕ кӕнын. Уыди нӕм донлас, джонутӕ ӕхӕдӕг. Уый баззади мӕ гъанабон кывдӕн, кӕд нӕ дон фӕласта, мӕ дуртӕ фӕхостой, уӕддӕр хъуамӕ нӕ кадмӕ не гъдау донӕй лас, нӕ дурӕй хост ма баййафа. Нӕ фыдӕлты кадмӕ гъдау хъуамӕ архайӕм, кусӕм, дӕлдӕр нӕ фӕлӕ уӕлдӕр хъуамӕ кӕнӕм. Ме уацы хорздзинадыл чи куса, чи бакуса, уыдон цӕрӕнбон Хуыцау бирӕ скӕнӕд. Амондимӕ цӕрӕнт. Уӕдӕ схизӕны хер Садон, Садонгомы. Садонӕй байдайӕм. Хсау дзуар. Уый рахастой нӕзджынӕй. Нӕзджынмӕ зыдст раджаман. Садон Уастырджи, уӕлӕ Къуылдымы лыппӕты уӕле. Садон Уастырджи. Уӕдӕ Ходы Уастырджи, Ходы Гыдырты комы Уастырджи, Ходы фыры дзуар. Ходалард, Тӕтӕртупп, Крайдты тутыр, уӕлӕ икъатӕ цардысты мын ам, уӕлӕ къуылдымы, Крайдты Хсауы дзуар. Фӕлвӕрамы дырудыгӕй куывтой. Мӕн ӕмӕртӕ ададжы Елиайы кувӕндон, нӕ фыдӕлтӕ Елиамӕ куывтой. Уыртӕ уӕ фӕстӕ Сау дзуар, Сау хъӕд уырдыгӕй хъӕд кӕнын дӕр нӕ уагътой, суг дӕр дзы нӕ кодтой, никуы ластой уырдыгӕй суг. Мӕн ам Хъайыртӕн уыди Кувӕндон ӕртӕ дзуармӕ куывтой хъайртӕ. Уӕдӕ комы зыдаларди табуйагдӕр дзуар ӕз нӕ зонын. Зджыды Уастырджи. Зыды Уациллатӕ, Зыды Мӕкалгабыртӕ. Фӕззӕг Саудзуар, уӕлӕ дзӕбидыры сӕр, хъивон у Астырджи. Дзӕбидыры сӕр ихон сӕрӕй дам кӕсайдтам дзӕбидыры хызӕн у. Йӕр мӕнӕ ызджыды, кӕд уыди аларди бӕрӕгбон, мӕй раздӕр иу, мӕй раздӕр. Судзаг хал, нурыйӕ, хъӕдындзӕй, арахъӕй, водкӕйӕ, къӕбицу сӕхгӕдтой, ме сыл гуыдыр сывӕрдтой. Мӕй раздӕр.

Де гъдау скодтай штатты мырӕцты, алчидӕр рацу бынатӕй. Алкӕмӕн дӕр ис сыхбӕсты ӕмӕ хъӕубӕстӕмӕ. Дӕ сыхбӕст дӕ хъӕубӕсты рбад, мӕкъуыри дӕр фӕбад. Де рзафты нымайын. У дӕ уӕлӕй дарыс, герой дӕр мӕнмӕ раст нӕ кӕсы. Сылгоймаг. Ӕрбацӕудзӕн, Цыбыр дысхӕ доны, хӕлафы, рак фӕнӕрон нӕ сӕрдары сӕ уӕдӕ рагфыдӕлтӕ куыд цыдысты. Хъуамӕ иу кауз кадмӕ гъдау дзурын. Хъуамӕ фӕстӕмӕ сабыргай здӕхӕм, уый.
Ирон адӕм кӕддӕриддӕр стыр аргъ кодтой сӕ уидӕгтӕн, сӕ тугӕн, се гъдӕуттӕн. Ирон лӕгӕн фыдыуӕзӕгимӕ бастдзинад у, мад йӕ хъӕбулимӕ цӕрӕнбонты цы алӕмӕты тӕгтӕй ӕнгом баст вӕййы, уыйау. Уый тыххӕй рӕстӕгӕй-рӕстӕгмӕ абалц кӕнынц сӕ фыдӕлты уӕзӕгмӕ, Бесолты хистӕртӕ сӕ кӕстӕртимӕ. цӕмӕй дзаг риуӕй сулӕфой тыхамоны сыгъдӕг уӕлдӕфӕй ӕмӕ фӕхайджын уой йӕ ӕгӕрон фарнӕй, цӕмӕй сӕ фыдӕлтӕ цы зӕххыл цардысты, уырдыгӕй Хуыцау ӕмӕ йе сконд зӕдтӕм бакувой.
Кӕд уын ескӕнӕг иунӕг кадджын цытджын хсӕутты Хуыцау абоны хорзӕх не ппӕт дӕр уӕд, Кӕд унескӕнӕг иу нӕ кадджын цытджын хицӕутты хуыцау, де сконд, де сфӕлдыстыстӕн ӕмӕ нӕ ахъазгӕ нӕ ӕххуысгӕны кӕмӕй, нӕхицӕн, нӕ уарзон кӕстӕртӕн, нӕ зӕрдӕ кӕмӕдӕриддӕр ӕхсайдта имидӕм уыцы адӕмӕн уыцы хорз арфӕмӕн хорз амонд дӕр балӕвар кӕн. Кӕд унескӕнӕг иу нӕ кадджын цытджын хицӕутты хуыцау дӕуӕн зын кӕнӕн нӕй, дӕуӕн дӕ ныхмӕ цӕуӕн нӕй, дӕуӕн дӕ ныхасӕн дыууӕ зӕгъӕн нӕй, Еми осхорзнӕтти хъудугӕнгӕ нӕ бон ӕ царды цӕрун кӕм бауа, нӕхицӕн уо фарнирод нӕ уарзон кӕстӕртӕн осхорза арфӕ мӕн хорзамод дӕр балӕвар кӕн. Амен! Фӕнӕ нӕ рагфидӕлты, бозӕджы кувӕм, ай нӕ рагфидӕлты, кадджын мӕраччын кувӕн дон уди, цӕрӕн бынат уди. Емӕ зарӕджы куыд баззади, нӕ рагфидӕлты уӕзӕг, ӕнусмӕ цӕрӕд, Нӕ рагфыдӕлты уӕзӕгӕй арты фӕздӕг кӕм цӕуа, рос хорз арф ӕмӕ хорз амонд не ппӕты дӕр уӕд. Йа сызгъӕрин Уастырджи, Хуцау фиццаг минӕвар дӕ, Хуцау размӕ цӕуӕг дӕ, Хуцай хорздзийнӕдтӕ, курӕ хорздзийнӕдтӕ хӕссӕг дӕ. Кемӕ кӕддӕриддӕр хорздзийнӕдтӕ, хорздзийнӕдтӕ хъусӕг кӕмӕ. Офар бирӕ нуарзон кӕстӕртӕй ос хорз арф ӕмӕ хорз амонд дӕр балӕвар кӕ. Амен! Сызгъӕрин Уастырджи лӕппойӕ лӕггӕнӕг дӕ, байрагӕй бӕхгӕнӕг дӕ. Емӕ нӕ лӕппутӕ лӕгтӕ кӕм кӕной, нӕ байрӕгтӕ, бӕхтӕ, уоцы хорз арфӕмӕйну хорз амуддӕр балӕвар кӕн. Ӕрлена! Уӕдӕ сызгъӕрину астырджи ифсӕн бӕхтыл, цонфсӕн бӕхтыл кусӕм, емӕ нӕм кӕд маст фыдбылыз нӕ амонддзинад фӕкӕсы, нӕхимӕ нӕ уарзон кӕстӕртӕм. Гъӕд-иу маст фыдбылыз нӕ амонддзинадыл раздӕр нӕ размӕ кӕм рахизай, нӕ маст нӕ фыдбылыз не амонддзинады фӕсфӕндаг кӕм кӕнай, уоцы хорз арфӕмӕйну хорз амуд дӕр балӕвар кӕн. Ӕрлена! Уӕдӕ сызгъӕрин Астырджи фӕндагбоне бынӕттонӕй дӕумӕ кувӕм дӕу нӕхи фӕдзӕхсӕм, емӕ дӕ уосхордзинад курӕг стӕм. Нӕ фӕрджын бынӕттӕ фыднхъӕлты никуы фӕгӕнӕм, гъо не рбацыд, нӕ рацыдӕй, рӕсугъддӕр ӕмӕ амондджындӕр, кадджын ӕмӕ рӕдджындӕр, бӕркадджындӕр кӕм кӕнай, уосхорз арфӕмӕ ныххорз амонд дӕр бау. Амин! Уӕдӕ ӕ бынаты дзуӕрттӕ зӕдтӕмӕ дауджытӕй бынат хорзӕх нал кӕйдӕр уӕд. Аммена! Бынат фидау хистӕрӕй, бынат фидау кӕстӕрӕй, бынат фидау ртӕ кӕрдзынӕй, ртӕ ртӕдзыхонӕй, кувинаг кусӕрттагӕй, бынат фидау ӕнӕниздзинадӕй, бынат фидау амондджын бӕлццонӕй. Ема ёсхорднӕттӕй нӕ бунӕттӕ кун никки фӕцудой, ёсхорз арфӕну хорз амонд бунати дзуӕрттӕ балӕвар кӕнун. Аммена!
Фсармдзинад, ӕгъдаудзинад мӕммӕ гӕсгӕ алчидӕр Йӕ фыдӕлты кадӕй ӕгъдауӕй рахӕссын, мӕ уыцы бынӕттӕ та сты махӕн мӕнӕн. Кӕмдӕр куы цӕрӕм, уӕддӕр уыдзысты мӕнӕ адон махӕн ахсджиагдӕр фыдӕлты бынат мӕнӕ Кермӕна кӕм сты, уый хам у. Мӕ фыды фыды фыд Галау алыгъди Дыгуркоммӕ, Мӕ фыдыфыд Сӕмбег гыццыл уӕвгӕй, афтӕмӕй мӕ иом ӕрбынат кодтой скъолайы. Йодӕй мӕ цӕрӕм, ӕз дӕр райгуырдтӕн уым. Ӕртӕккӕ стӕм дыууӕ ӕмӕ ссӕдз ӕви ӕртӕ ӕмӕ ссӕдз хӕдзары.
Тыхамонӕй, Садоны комӕй ралидзгӕ мыггӕгтӕ куывды фӕцӕуынц сӕ кадджындӕр дзуар Сджыды рухс алардыйы бӕрӕгбонмӕ. Тыхамоны мӕсджыды хсӕн Бесолтан ис сӕхи куывддон бынат ӕмӕ ацы табуйаг бынатӕй сӕ рагон цардахъхъы фӕкувынц дзуармӕ. Бӕрӕгбонӕй уӕлдай ма ам сымбӕлынц исты ахсджиаг хабары фӕдыл, бакувын сӕ куы фӕхъӕуы, уӕддӕр. Ацы рагон хӕдзары куывды рӕстӕг хицӕнӕй фӕбадынц нӕлгоймӕгтӕ ӕмӕ сылгоймӕгтӕ. Табуйаг бынаты цы бӕлас сайы, уыцы ранмӕ бацӕуын ӕмбӕлы ӕрмӕст дзуарын лӕггадгӕнӕг лӕгимӕ.
Йӕ рбинагы зыды бынмӕ мӕнӕ хъӕубӕсты аларди дзуар, мӕнӕ ацы ран ис мӕнӕ ацы фӕзы. Йӕ Кувӕндон, йӕ кувӕн бынат та мӕнӕ кӕрдо йӕ. Кӕрдо тайы зӕронд кӕрдо бӕлас у. Бирӕ, бирӕ азтӕ кӕуыл цӕуы, ахӕм бӕлас у. Ӕмӕ ӕрдӕм къалийы аз дӕр фӕкувӕм. Мӕ уартӕ дыгургомӕй цоппойтӕй. Мӕ сын авд азы вйас та цыдӕр цот не взӕрди йӕ кӕстӕртӕн. Ӕмӕ мӕнӕ мӕ размӕ ам уыдис Къоста дзуары кувӕг лӕг. Хо, ӕмӕ йой фӕкуывта сын. Хер уже цал фондз азы фӕдыл алыаз дӕр хъалон ласынц. Мӕтӕ бафӕрсын зӕн Сопой фырт, Къода, дам, нӕм кӕстӕр райгуырди, лӕппумӕтӕ, дам, мын йӕ афтӕ ласынц. Уӕдӕ мӕнӕ ацы аз мӕ кӕнг ӕфсымӕрӕн, мемӕ иумӕ скъолайы ахуыр кодта Хъуылаты Солтаны фырт Вова. Темӕ йӕ чызг у Аркъауты чындз. Фынддӕсаздзыд сывӕллон сын и, ӕмӕ ахӕм рынчын фӕци, ахӕм рынчын. Германийы дӕр уыди чызг. Ӕмӕ йын аудӕ зӕгъын, мӕнӕ ма зӕн ардӕм ӕрбахӕссут уӕ кувинӕгтӕ. Ӕрмӕст уӕхӕдӕг хӕдзары куыд ардӕм кувинӕгтӕ мӕнӕ балхӕнӕимӕ цы ӕрбахӕссай, афтӕ нӕй. Хӕдзары хъуамӕ скӕнай ӕртӕ кувинаджы, хӕдзары алцыдӕр бацӕттӕ кӕнай, афтӕмӕй. Ӕмӕ уӕд ын ӕрбацыдысты, тынг сӕм куы бакастӕн сӕ удтӕ, нӕ уӕд ахӕм тарст уыдис сӕ цӕсгӕмттӕ. Нӕ, куы сӕм бакӕсай, рыст адӕм. Ӕмӕ ӕрывӕрдтой мӕ сын фӕкуывтон, мӕ мӕхӕдӕг дӕр йод куы куывтон, нӕ, уӕд мӕ барчи уый куыддӕр аивта йӕхи. Ууыл рацыдис мӕ гыццыл фылдӕр. Мӕ та кӕрӕдзимӕ нӕ фӕдзурӕм, мӕ мӕм ӕрбадзырдта, ӕмӕ зӕм, Вова, куыд стут? Ӕмбарын ӕй, Ус хабар фӕлӕ, мадам, алцыдӕр хорз. Куыд хорз алцыдӕр? Алцыдӕр хорз. Кӕуат чызгӕн афтӕ нӕ фӕкуывтам. Мӕскуыйӕ Германийы куы стахтысты, уӕд Мӕскуыйы уыдыстӕм, Мӕскуымӕ, Мӕскуыйӕ Питеры Иосиф низтӕ чи иртасы, цӕрӕнбонты чи фӕкуыста, ахӕм дохтыр, профессор, нӕ? Мӕйомӕ куы ссыдысты, уӕд сӕм куы ркасти чызгмӕ. Хм, вот у нас же. У вас все хорошо, афондарашто. Мадам, ам ӕрбацӕуын нӕ хъӕуы. Ме суал хъӕуы ацӕут уӕ хӕдзӕрттӕм, ӕрмӕстдӕр мӕ йӕ царды кой кӕнӕд. Ӕппындӕр ын тӕрсгӕ дӕр ма сӕм кӕна здоровая девочка. Ой, диссаг нӕу.
Фыдӕлты фарн, ирон ӕгъдау ӕмӕ сыгъзӕрин фестинаг Иры истори. Ницы ис а зӕххыл уыдонимӕ абарын. Ирыстоны алы ком дӕр махӕн хъуамӕ уа табуйаг. Ахӕм ӕвӕджиау хӕзнатӕ кӕм равзӕрдысты ӕмӕ ма абоны дуджы дӕр зӕдты бадӕн кӕй хонӕм, уыцы ӕгӕрон фарн махӕн у нӕ нацийы иугӕнӕг тых, нӕ удыхъӕд нын сыгъдӕггӕнӕг фӕрӕз, ныфсы базыртӕ ныл садзӕг, хорздзинадмӕ нӕ разӕнгардгӕнӕг ӕмӕ нын сусӕг хъару